Genau, mir wollten eng kleng Analys maachen eigentlech vun der aktueller Situatioun no der katastrophaler Sozialronn, wéi se dann d'lescht Woch op en Enn gaangen ass. An ech wollt ufänke mat engem Zitat, Ech hu versicht, si esou laang am Sell ze halen, datt se ginn Jo soen zu allem. Dat ass mir net ganz gelongen, mee si si mir op d'mannst do bliwwen. An dat, mengen ech, ass schonn e groussen Erfolleg. Mee si hu ganz schlecht ausgesinn. Dat heescht, déi sinn och net gewinnt, Iwwerstonnen ze maachen. Bah, ganz schlecht ausgesinn, dat mécht de Moment virun allem een, an zwar de Premierminister Luc Frieden, well no knapp zwee Joer, wou heen am Amt ass, steet e virun engem risegrousse Bierg u Schierbelen vun deem, wat mol eng Kéier de Lëtzebuerger Sozialmodell war. De Premier ass ugetrueden, fir d'Land ze moderniséieren. En huet awer am Wahlkampf ni genau ugekënnegt, wat dat géing heeschen a wat e wéilt maachen. A soubal d'Regierung am Amt war, ass et da lassgaangen. Als éischt gouf eng ganz grouss Pensiounsreform ugekënnegt, déi awer am Wahlkampf guer net thematiséiert ginn ass. Dono wollt d'Regierung de Gewerkschaften hire Verhandlungsmonopol bei de Kollektivverträg ewechhuelen. An dunn koum och nach den Aarbechtsminister, deen. ouni dat mat de Sozialpartner ofzeschwätzen, d'Aarbechtszäiten quasi komplett liberaliséiere wollt. D'Bomm ass dunn geplatzt bei der Ried zur Lag vun der Natioun, wou de Premier ugekënnegt huet, dass virun allem déi Jonk dräi bis fënnef Joer méi laang misste schaffen, fir schlussendlech manner Pensioun ze kréien. D'Gewerkschaften, déi hu reagéiert, si hu gemierkt, datt se bei dëser Regierung e bëssen anescht musse virgoen. Si hu sech zu enger gemeinsamer Front zesummegeschloss a si hunn hir Stäerkt gewisen op der Strooss. An ech mengen, et kann ee soen, datt d'Maniff en Erfolleg war, net nëmme well 25.000 Leit op der Strooss waren, mee well d'Regierung zeréckgeruddert ass, an och wa se op kee Fall wollt dat Wuert Tripartite an de Mond huelen. awer zu enger Sozialronn zesummegeruff ass, an dat schéngt jo och plus ou moins gutt geklappt ze hunn virum Summer, well virun allem d'Gewerkschaften awer e gewëssen Optimismus gewisen hunn an eigentlech, mengen ech, prett waren, fir elo am Hierscht weider ze verhandelen, an der Hoffnung en Accord ze fannen. Bis. D'lescht Woch, wéi mer gesinn hunn, wou d'Regierung d'Gewerkschaften oplafe gelooss huet, se huet net dat iwwer Summer op Pabeier bruecht, wat eigentlech virdrun ausgemat gi war, esou wéi mir dat verstanen hunn, si huet d'Sozialpartner virun e Fait accompli gestallt a si war och net méi bereet, fir doriwwer ze diskutéieren, wat se dann moies virgeluecht huet. Dës Vogel friss oder stirb Mentalitéit, déi weist zwou Saachen, Zum engen déi Respektlosegkeet, mat där dës Regierung virun allem de Gewerkschaften entgéinttrëtt, an awer och nees déi autoritär Zich vun dem Premierminister Frieden, déi sech wéi e roude Fuedem duerch dës Zäit ënnert senger CEO-Handhabung duerchzitt. D'Konklusioune vun der Regierung vun dëser Sozialronn, do ënnersträicht d'Regierung hiert fort Attachement au modèle social a si geet, si schéngt elo dovun auszegoen, datt et selbstverständlech ass, datt mer zeréck an den Alldag ginn an datt do d'Gewerkschaften an d'Patronat mat der Regierung am CPTE iwwer eng weider Liberaliséierung vun den Aarbechtszäiten diskutéieren. Fir eis stellt sech d'Fro, à voir, ob d'Gewerkschaften dat Spill matspillen, well wéi een Intérêt hunn si am Fong elo nach mat esou enger, mat esou engem onéierlechen an onverlässleche Verhandlungspartner wéi dëser Regierung weider ze verhandelen? Eng Regierung sollt jo am Fong, ob et elo eng Tripartite oder eng Sozialronn ass, e Mediateur sinn tëschent engem Patronat a Gewerkschaften, deenen hir Intérêten an der Logik vum System entgéint, also entgéint stinn. Mee et war eigentlech d'Regierung, déi am mannste kompromëssbereet war an déi hir Revendicatiounen onbedéngt wollt duerchbréngen. Et kann een also elo de Gewerkschafte kee Virworf maachen, wann och si aner Säite wäerten opzéien a wann si decidéieren, éischter hir Revendicatiounen op der Strooss ze erkämpfen. D'Regierung ass, wann ee sech elo den Inhalt vun deene Konklusiounen ukuckt, selbstverständlech zeréckgeruddert par rapport zu deem, wat se ursprünglech virhat. An trotzdem sti mer massive Verschlechterunge fir déi schaffend Leit entgéint. Zum engen hu mer d'Sonndesaarbecht, déi soll zwar elo iwwer Kollektivverträg geregelt ginn, Mee et ass awer och net esou, wéi d'Regierung et seet, dass dat heiten e Kompromëss wier elo tëschent deene 15 Salariéen oder 50 Salariéen, wat elo soll d'Uewerlimitt sinn, fir Kollektivverträg ze hunn, well an de Conclusioune steet 30 salariés équivalents temps plein. Bah, an der Realitéit ass net den Temps plein d'Norm, mee den Temps partiel ass d'Norm vun de schaffende Leit. Dat heescht, dass an der Realitéit wäert d'Limitt ab do, wou e Kollektivvertrag läit, gëlteg ass, éischter bei 40 bis 50 Leit leien, also genau dat, wat d'Patronat eigentlech wollt. Méi schlëmm ass et dann natierlech nach, wat d'Ëffnungszäiten am Commerce ugeet. Et ass net nëmmen csv an de Premier Frieden, deen hannert seng Wierder gaangen ass, mee och den DP-Minister Lex Delles, well et huet jo esou ausgesinn am Summer, wéi wann och hien d'Ëffnungszäiten da manner wéilt liberaliséieren, wéi dat, wat ursprünglech gesot gouf. An elo gesi mer awer, Eng wäit Ausweidung, souwuel an der Woch wéi och weekends. Mat Kollektivverträg soll et souguer eng quasi komplett Liberaliséierung ginn, bis all Dag eng Auer nuets, an a ganz ville Fäll nämlech alles, wat Produit de première nécessité ass, wat u sech alles ka sinn, soll et twenty-four-seven méiglech sinn, opzehunn. Dat heescht, datt zum engen de Sonndeg e Konsum an e Schaffdag soll ginn, wéi all déi aner Deeg och vun der Woch, obwuel dat eigentlech Konsens war, datt keen dat wëll. An déi Geschiedegt, dat sinn d'Salariéen am Commerce, mee net nëmmen am Commerce, och am Gardiennage, am Nettoyage an a ville Secteuren, déi eben dodrunner hänken. Et sinn déi Vulnerabelst um Aarbechtsmarché, et sinn déi, déi relativ schlecht Paien hunn, déi vill Drock hunn, déi ënnert dem Personalmangel leiden an déi allgemeng einfach relativ schwiereg Aarbechtsconditiounen hunn. Si wëllen an si kënnen oft och einfach net weider Stonne schaffen. Dat weist esouwuel de Quality of Work Index vun der Chambre des Salariés wéi d'Etüd, déi de LISER 2018 fir de Wirtschaftsministère opgestallt huet. Dorauser geet ervir, datt déi atypesch Horairen, also weekends schaffen, owes spéit schaffen, nuets schaffen, en enormen Impakt hunn op déi mental an op déi physesch Gesondheet vun de Leit, déi net kënnen hire Sport maachen, déi net kënne benevole oder kulturell sech engagéieren, déi Schwieregkeeten hunn, hiert Privat an hiert Beruffsliewen ënnert een Hutt ze bréngen. Et si gréisstendeels elengerzéiend Mammen, déi Problemer hu mat der Kannerbetreiung, déi Problemer hu mat der Mobilitéit, an Fraen, déi sech natierlech och net ëmmer wuel spieren, wa se bis zéng, eelef Auer mussen eleng am Geschäft stoen an da eréischt kënnen d'Geschäft zoumaachen. An och d'Froen, déi d'Chambre des Salariés an de Staatsrot opgeworf hunn, déi bleiwe weider pertinent. Zum engen huet d'Regierung eng Etüd gemat, wat dat fir en Impakt op d'Konsumverhalen huet an ob dat iwwerhaapt eng Demande ass vun de Konsumenten. Zum anere selbstverständlech den Impakt op d'Salariéen, mee och den Impakt op déi kleng a mëttel Betriber, déi net déi selwecht Méiglechkeeten hunn, wéi déi grouss Chaînen, fir iwwerhaapt mat deenen dote Liberaliséierung vun Ouverturszäite matzebehalen. Et muss een och soen, datt et och keen Drock vu bausse gëtt, well dat dote sinn, also an der Groussregioun sinn d'Ouverturszäite wäitaus méi restriktiv wéi hei zu Lëtzebuerg. Dat heescht, et gesäit een, d'Zuelen an d'Fakten interesséieren dës Regierung net. Se geet einfach virun mat engem pure Klientelismus a mat purer Ideologie. An ech mengen, dat gesäit een net just wat d'Aarbechtsrecht ugeet, mee och virun allem bei der Pensiounsreform. Marc.
Genau. Stréchwuert Pensiounsreform. Et huet scho alles immens bosseg ugefaangen, nämlech domadder, datt am Wahlkampf de Sujet vun de Pensiounen weder bei der csv nach der DP an iergendenger Form wierklech e gréissere Sujet war. An och am Koalitiounsaccord, deen déi zwou Parteie geschloss hunn, ass, geet vun de Pensioune kaum rieds. Et steet eppes do vun engem klenge Kaddo un d'Assurancen an déi mat den décke Paien. A soss gëtt just gesot, mer kucken, datt mer en, datt mer e stabiliséieren, de Pensiounssystem. An déi éischte Kéier, wou awer och typesch fir dës Regierung, wéi et zum Sujet ginn ass, dat war am November 2023, wéi an enger Kommissiounssëtzung Op Nofro hin de Sécurité-socialsministesch gesot huet, d'Bomm platze gelooss huet a gesot huet, jo den éischte Pilier, d'Ëmlageverfare soll u Wichtegkeet verléieren an den zweeten an drëtte Pilier, also Privatassurance, solle generell u Bedeitung gewannen an dat wier d'Zukunft vun eisem Rentemodell. Also et huet ugefaange mat enger kompletter Afrostellung vun deem wat mer am Moment hunn. Dat ass en déckt Stéck. An et ass weidergaangen, datt do gesot ginn ass, jo, wéi kinne ee sech dat da virstellen. Do ass gesot ginn, och erëm vun der Sécurité-socialsministesch, ma et misst een d'Reform vum Mars Di Bartolomeo vun 2012 einfach radikal virzéien. Dat heescht, datt déi leschte Verschlechterungen net eréischt 2052 sinn, mee scho vläit 2032. Dono ass e Premier un de Mikro gaangen an huet iergendeppes gefaselt vun engem Cappuccino-Modell, dee sech an Holland ugekuckt huet, wat och ganz staark op den zweete Pilier, dat heescht d'Betribsrenten, opgebaut ass, ouni iergendwéi kënnen ze soen, wéi dat zu Lëtzebuerg sollt funktionéieren. Well dee Cappuccino-Modell funktionéiert, obwuel en net gutt ass, funktionéiert just mat staarke Kollektivverträg. Et ass awer grad dës Regierung, déi d'Kollektivverträg schwäche wollt. Elo ass gesot ginn, ma dann, wa schonn esou vill geschwat gëtt, da sollen d'Leit alleguer matschwätzen. An do ass eng Campagne gemeet gi, Schwätz mat, wou d'Leit dann effektiv gesot hunn, wat hir Prioritéite sinn, wat wichteg ass a wat net wichteg ass. A rauskomm ass dann dunn dem Premier seng legendär wahnwitzeg Ried zur Lag vun der Natioun, wou en dat opgegraff huet, wat kee wëll, nämlech dräi bis fënnef Joer méi laang schaffen. bon, mer kennen d'Geschicht, rauskomm ass, lo an Etappen, bis zu 8 Méint méi laang schaffen. An 8 Méint méi laang schaffen och just fir e klengen Deel vun de Rentner. Mer hunn op Grond vu Questions parlementairen, hu mer, kënne mer et bezifferen, 2024 wieren dat 22 Prozent vun de Leit gewiescht, déi an d'Pensioun gaange wieren. An Do gesäit een awer och, datt dat eng reng ideologesch Approche ass. Mer sinn am Gaang auszerechnen, wat dat da wierklech fir en Impakt huet. An am aller, aller gënschtegste Fall komme mär op, dann, wann déi Reform ganz gräift, wann aacht Méint méi laang geschafft gëtt, op 50 Milliounen Euro manner Dépensen, déi déi dote Mesure géif bedeiten. Am aller, allerbeschte Fall, an och Abstraktioun dovunner, datt, wann ee méi laang cotiséiert, een och méi Rechter huet. Fir dat a Verhältnis ze setzen, ass d'Cotisatiounserhéijung vun 8 op 8,5 bréngt 540 Milliounen Euro, 180 Millioune fir jiddweree vun deenen 3, also fir Salariat, Patronat an de Staat. Dat heescht, do gesi mer den Haaptlaascht vun der Fiabilitéit a vun der Stabilitéit, dat sinn d'Cotisatiounen. De Rescht ass en ideologesche Gimmick, deen näischt dozou bäidréit, datt de Pensiounssystem méi stabel ass. Mer stellen och fest, an dat huet och d'Carole virdru gesot, datt d'Regierung Vertraue verspillt a reegelméisseg d'Wuert brécht. Wann wierklech all d'Vertrieder vun de Gewerkschaften et eendeiteg verstanen hunn, datt den Ajustement ee fir allemol gerett Ginn. Esou hu mer dann elo festgestallt, datt e just bis 2030 respektiv bis 2033 gerett ass. Och do ass d'Regierung hannert hir Wierder zeréckgaangen. Par contre, dee Beräich, wou ëmmer erëm gesot ginn ass, do muss mer eppes maachen, bäi de Mindestpensiounen geschitt Radikal guer näischt. Déi bleiwen op engem Niveau, deen ënnert der Aarmutsgrenz ass, wat domadder ze dinn huet, datt d'Zuel vun de Leit, déi an der Pensioun sinn an déi dem Aarmutsrisiko ausgesat ass, zu Lëtzebuerg vu Joer zu Joer ëmmer weider an d'Lut geet. Do gëtt da lo iergendeng Allocatioun versprach. Brach, déi éischtens mol alleguer d'Frontalieren ausschléisst, déi hunn dann näischt dovunner, vun där Allocatioun, an dat ass dann eppes, wat sech wahrscheinlech iergendwou areit. An dertëscht, nieft der Allocation de vie chère oder dem REVIS, gëtt et da lo nach eng drëtt Allocatioun speziell fir Rentner. Déi, déi awer en décke Kaddo gemeet kréien, an dee léisst sech och bezifferen, ech hunn an der Kommissioun gefrot, dat ass en Déchet vu 25 Milliounen Euro, dat ass d'Eropsetze vum Fräibetrag fir privat Assurancen ze maache vun 3.200 op 4.500 Euro. Och do gesi mer neker, wat de Rapport ass, 25 Milliounen ass de Stat bereet, Leit, déi eng déck Pai hunn, zur Verfügung ze stellen, quasi e grouse Kaddo ze maachen un déi Leit mat den décke Paien an un d'Assureuren, déi dann déi privat Assuranceë geréieren. An et louchen Alternativen um Dësch. D'Salariatskummer, d'Gewerkschaften sinn net midd ginn, aner Pisten andauernd opzeweisen. An och mir als Lénk hu virun zimlech genee engem Joer, de 17 September, hei eng Pressekonferenz gehalen, wou mer e Modell presentéiert hunn, dee fiabel ass, deen de Pensiounssystem op déi nächst Jorzingten ofgeséchert hätt, dee sozial gerecht gewiescht wier, dee géint de Phänomen vun der Altersaarmut virgaange wier. Ech widderhuelen et nach eng Kéier, well mer huelen d'Invitatioun vun de Gewerkschaften natierlech entgéint, datt d'Parteie solle Faarf bekennen. A mir hu, mengen ech, Faarf bekannt. Dat Alleréischt, wat mär gemeet hätten, dat wier de Cotisatiounsdeckel vu fënnf Mol de Mindestloun opzehiewen, ouni datt do nei Rechter entstinn. Do ass ëmmer an der Vergaangenheet gesot ginn, jo, mee d'Staatsbeamte géife sech bestëmmt dogéint wieren. Bis mär awer och no Reunioune mat der Staatsbeamtegewerkschaft hinnen och virgerechent hunn, datt ganz wéineg vun hire Leit dovunner betraff wieren an och just op engem ganz, ganz klengen Deel An, dat hu mer och héieren an den, aus de Verhandlungen, datt och d'CGFP bereet wier, déi Mesure unzehuelen, dat heescht de Cotisatiounsdeckel opzehiewen, ouni datt doduerch nennenswäert nei Rechter géifen entstoen. Eng zweet Mesure ass, datt op wesentlech méi Elementer vun der Aarbecht och cotiséiert gëtt, dat heescht, datt och op Iwwerstonne cotiséiert gëtt, zum Beispill, déi am Moment fräi sinn, datt och Leit, déi schonn an der Pensioun sinn an nach, schaffen an e Salaire kréien, awer och Cotisatioune bezuele mussen, déi zwou Mesuren zesummen hätte ronn 800 Millioune méi Recettë bruet, se wiere sozial gerecht gewiescht. A mer hunn eng weider Mesure proposéiert, fir d'Ausgabe vun der Pensiounskeess ze reduzéieren, andeems déi Prestatiounen, déi am Fong net bäi d'Pensiounskeess gehéieren, wéi zum Beispill d'Salairë vun de Beamten, sollen dann och wéi bäi anere Verwaltunge vum Staat iwwerholl ginn. Och dat wier eng Spuermesure gewiescht, déi mer proposéiert hätten. Den Ajustement d'allocation de fin d'année hätte mer sécher verankert, datt déi net méi Verhandlungsgéigestand ass, déi wier bliwwen. A mer hätten de Montant vun der Mindestpensioun opgehuewen an d'Lut gesat op den Niveau vum soziale Mindestloun. Loun. A mir hunn eis dat och alles ausrechne lost vun der IGSS an erauskomm ass, datt alleng d'Ophiewe vum Cotisatiounsdeckel plus déi aner Mesuren, wiere mer roueg gewiescht, also hätte wier d'Pensiounskeess excédentaire gewiescht bis Enn drësseger Joren, dann Wiere mer un d'Cotisatioune gaangen, hätten déi eropgesat vun dräi op aacht, vun dräi mol aacht op dräi mol néng Prozent. An och dat huet d'IGSS eis ausgerechent. Just déi Mesure hätt dozou gefouert, datt déi legal Reserv vun der Pensiounskeess, vun der Rentereserv bis 2058 assuréiert gewiescht wier. Dat ass genuch Zäit, fir sech anere grousse Problemer am Land kënnen ze stellen. Et wier och sozial gerecht gewiescht an et hätt kengem wéi gedoen. An ech wëll och drun erënneren, datt 1977 schonn en dee Moment méi intelligente Patronat zesumme mam Salariat en Accord ausgemeet hunn, datt am Zweifelsfall, wann et wierklech guer net méi géif duergoen, se bereet wieren, op dräimol op 10 Prozent jeeweils Cotisatiounen ze bezuelen. Dat war 1977. Mär hu lo mol dräi mol ning, Plaffong, Wäsch, aner Elementer vun Aarbecht matcotiséieren, da si mer bis 2058 gutt. Wa mer op dräi mol zing, eventuell dann 2058 musse goen, ech mengen, vun eis wäert dat kee méi Erliewen op jidde Fall fir ze soen, et ginn Alternativen, et gi fiabel Alternativen, déi gutt gewiescht wieren. De Premier huet gesot, hie wéilt de Pensiounssystem ëm 15 Joer ofsécheren. Erauskomm ass, datt en en ëm dräi Joer ofgeséchert huet, mat ganz vill Chaos a Konflikt dertëschent. Wéi geet et elo virun? D'Carole huet et ugedeit, D'Gewerkschafte wäerten aner Forme fanne mussen, fir hir Revendicatioune fir deene Gehéier ze schafen. Mär sinn op der Säit vun de Gewerkschaften, mär ënnerstëtze si doranner a mär sinn och prett, de Pari unzehuele fir dat wierklech zum Wahlkampfthema 2028 ze maachen. Ech mengen, datt mer gutt opgestallt sinn, datt eis Proposen Hand a Fouss hunn, datt se duerchgerechent sinn. an datt dat eis an eng Positioun bréngt, wou ech nach ëmmer vun der DP a vun der csv erwaarde bis haut ze héieren, wéi hire Modell oder hir Zukunftsvisioun da géif ausgesinn. An ech wëll mat enger leschter Anekdot ophalen aus der Kommissiounssëtzung, déi elo viru puer Deeg war. wou dann d'Ministeren Deprez, Mischo, Roth an den CEO do soutzen an ech hunn gesot, ma wann der esou insistéiert alleguer, datt de Sozialdialog Iech wichteg wier, datt de Modell vun der Tripartite net dout wier, wier et dann net en Zeeche vum gudde Wëllen, datt dat wat der elo an den Tripartitsinstitutioun ginn hutt, nämlech d'Aarbechtszäitorganisatioun, datt Der hei d'Wuert gitt, datt Der just dat ëmsetzt, wou déi zwee Partner sech eens ginn. An et ginn Iwwerschneidungen tëschent Patronat a Salariat, wat déi Froe vun Aarbechtszäitorganisatioun ugeet. Dat wier en Zeeche vu gudde Wëllen. Gewisen, de Gewerkschaften, de Sozialpartner, dem Lëtzebuerger Modell. An den Aarbechtsminister Mischo huet erstaunlecherweis geäntwert, Ma natierlech, Här Baum, natierlech wäerte mär näischt ëmsetzen, wat net och d'Ënnerschrëft vun de Gewerkschaften dréit. Grousst Erstaunen op Oppositiounssäit, bis de CEO dann huet missen opsprangen a séier bäi den Aarbechtsminister gelaf kommen, him eppes an d'Ouer flüsteren, an du huet den Aarbechtsminister Dann op Nofro hi gesot, Nee, nee, nee, et wier falsch verstane ginn. Dat wier natierlech net esou. Dat ass den Niveau vun Organisatioun vun dëser Regierung. Et ass Chaos, Krisen a Konflikter, déi se produzéieren. Et kann ee just hoffen, datt déi dräi Joer, déi mer elo nach bis zu de Wale brauchen, datt se séier erëmginn.